Helo, Mari dwi a dwi yma heddiw i'ch ysbrydoli chi i greu straeon, barddoniaeth, sgriptiau yn fy stiwdio syniadau. Dwi yn berson sydd yn obsessed efo sgwennu a creu. Mae gen i podcast yn hun, dwi'n licio sgriptio, dwi'n licio just sgwennu storis pan dwi'n bored yn tŷ. Dwi'n ffeindio ysbrydoliaeth yn bob man a dwi'n meddwl bod o mor bwysig bod ni yn ffeindio ysbrydoliaeth o'r llefydd lleia predictable. Um, felly dyna dwi'n gobeithio dwi'n mynd i wneud efo chi heddiw. Drwy ddefnyddio stwff da chi'n gallu ffeindio gwmpas y tŷ. Heddiw, o'n i'n meddwl swn ni yn helpu chi ffeindio plot. So ffeindio plot i straeon trwy ddefnyddio hen gylchgronau, hen lyfrau neu hen lyniau ydych chi'n ffeindio gwmpas y tŷ, rhywbeth really sydd yn rhyw fath o mixed media. Um, Mae'n rhywbeth really simple i wneud os da chi mewn bach o'r rut, neu os da chi'n teimlo da chi really eisiau sgwennu ond ddim yn siŵr iawn beth sgwennu amdano fo. Um, mae o'n gallu sort of mynd â chi allan o'ch, o'ch lle cyfforddus chi, um, A mae'n helpu chi feddwl tu allan i'r bocs chydig bach. So heddiw, um, mae gen i fach o gylchgrona fama fo fi heddiw, a dwi'n mynd i fi just flicio drwyddo nhw, A be bynnag sy'n sefyll allan, os oes 'na stori'n sefyll allan, os oes 'na lun yn sefyll allan, dwi jyst yn mynd i dorri nhw allan, jyst darllen rhyw magazines, os dach chi'n licio rhywbeth dach chi'n weld, i dorri fo allan, um, os mae'n neidio ac yn tynnu'ch sylw chi, lle. Awn ni amdani. bach yn obsessed efo stwff tai, so mae hwn yn ffacasi yn tŷ. Diolch yn gorau bod fatha yn stori cyfa, eich chi jyst wneud fatha darn bach, eich chi jyst wneud gair, twa? Mae hwn yn rhywbeth. Dwi'm yn mynd i neu' hyn yn rhy hir achos t'o' gweithdy ydi hyn ond allwch chi dreulio oria mynd drw magazines yn mynd drw llyfra yn mynd drw wbath rili yym dwi licio mynd o gwmpas siopa elusen a ffeindio hen lyfra ffotograffi a felly yym a mynd drw'r llunia' yna yym achos ma' jyst yn rili therapiwtig. Ond be 'dan ni'n mynd i neud nesa? Hwn 'di'r darn exciting. Ydi plethu be 'dan ni 'di dorri allan. So 'dyn ni 'di torri'r petha 'ma allan yn ymatab i reddf um, sy'n rhywbeth rili really pwysig o ran sgwennu dwi'n meddwl achos da chi'n ella yn y chi sy'n wybod da chi'n gwybod beth da chi eisiau sgwennu amdano fo ac y pethau yna sydd da chi di, sydd i'ch denu chi yn y cylchgronau math o beth so wwan be dwi'n mynd i ofyn i chi neud ydi bo' chi'n darllan y darna bach 'dach chi 'di sgwennu bo' chi'n ffeindio'r geiria' bo' chi'n rh- rhoi n'w at 'i gilydd a 'dach chi'n trio dod o hyd i ryw fath o linc neu 'dach chi jyst yn yn sgwennu geiria' 'dach chi'n licio allan ohonyn n'w yym so gwnewch hynny am ryw

Felly ar ôl i chi treulio bach o amser yn darllen pob dim ydych chi dorri allan um, ac yn rhoi bach o eiriau ar bapur, dwi eisiau chi sbio ar y geiriau ydych chi wedi sgwennu lawr a nodi a dwi eisiau gweld D- d- ma' 'na betha dwi 'di pigo allan yym o'r straeon bach 'ma geiria' dwi 'di pigo allan lle dwi'n teimlo bo' 'na ryw yy ma' 'na rwbath allai ddeud amdanyn n'w ma' 'na rwbath allai ymchwilio'n ddyfnach i fewn iddo fo. Yym so rŵan be' dwi mynd i neud ydi sbïa ar y geiria' 'ma sydd o'm mlaen i a sgwennu. Dwi'n mynd i sgwennu rhywbeth. Dwi'm yn mynd i stopio sgwennu. Um, ac os dwi'n mynd yn stuck, dwi'n mynd i sgwennu gair dwi wedi gael allan o'r darna bach yma. Dwi'n mynd i sgwennu struggling. So, dwi'n mynd i sgwennu ddi stop am yr pethau yma i gyd. Os dwi yn stryglo, dwi'n mynd i sgwennu stryglo.

Waw, oedd hwnna'n eitha um, cythartig hwn. So, uh, wrth i fi sgwennu wan, dwi'n gwybod nes i gael yn ysbrydoli wan i, i sôn am gymeriad so, nes ddod allan o'r straeon yma i gyd. Yym, a be' dwi'n mynd i neud nesa ydi dwi'n mynd i fynd off i le tawel ben yn hun a dwi'n mynd i sgwennu stori am y cymeriad 'ma sy newy' bopio fyny allan o'r petha bach 'ma. Yym dwi'n gobeithio bod hyn wedi 'ych ysbrydoli chi dwi'n gobeithio bo' chi wedi dod o hyd i lais i syniad i blot i gymeriad yym mewn ffor rili fel hawdd o jyst rhoi persbectif newydd ar y byd rili yym a helpu chi ffeindio thema i sgwennu amdano fo so os 'dach chi'n styc i sgwennu ma' hwn yn ffor rili hwyl o'i neud o. Yym ac hefyd os 'dach chi'n trin sgwennu chdig bach be' dwi licio neud ydi trin sgwennu 'tha jig-so so bo' fi'n ffeindio geiria' sydd yn mynd efo'i gilydd Yym, a wedyn ti'n, ti'n dod yn, ti'n plethu nhw, a dyn ti'n creu y stori, a dyna pryd mae'r magic yn digwydd. Pan ti'n stopio meddwl am geiriau fatha pethau scary, pethau ti'n gorfod gael yn iawn, um, a bod chdi jyst yn cael creu efo nhw. Achos wedyn mae'r posibiliadau yn ddiddiwedd. a mae'n amazing. Felly ewch i sgwennu a pob lwc a wela i chi'n yr un nesa.